ne ntakura ade na la yan ya blɛ eh, western ayan western ya blɛ panyin biara ne wɔ western ha ɔboa yan wɔ kurom ha panyin biara bɛbɛ biara na ɔyɛ mana ɔyɛ mana la pɛ biara pa da yɛ dɛ hɛn mɛ nsa aka mo yɛ ame me pɛ me mbɛ bi o biara bɛbɛ ne mpɔ wɔ pɛ wɔn yan ma pɛ mo yan man ne takura ade sɛ wɔka western na anada takura da anada the whole ghana ekuo a ne sɔ ɔlɛ blɛ paa ghana ɛɛ eh, takura ade ka ho kɔ yɔn west yan yɛ adwuma nkɔfɔ yɛn na ɔyɛ adwuma wɔ ha ame ma akɔ abɔkyiri Matsena France, France. Kufo no tan hɔn ho mba a wɔkã dɛ hɔn amamfo mbrɛ fie no hɔn mbrɛ fie. Fine, maba fie. Mɛba makɔ America, makɔ Australia, makɔ Brazil. But why? Mowɔ mo kurom, edwuma mpo mennyɛ bi mpo mennyɛɛ da. Politics aba, mato aba from 1992, 1992 JJ Rawlings ne time. No benefit. no benefit ba deɛ ɛbɛka ne yɛ akan dɛn wɔmɛ yɛn ayɛ mbɔ yɛn ho ayɛ dɛm ayɛ alɛ no yɛbɛgye yɛn ahom ɛyɛ kuo bi da hɛ motu kwan papa anka wɔayɛ yɛn koraa mpo no a anka bosom biara so mpo no sɛ ɛɛ mekita ɛɛ mɛyɛ bɛɛ two million three million mpo a wɔn mu kurom mpo anka mfa so ho but wɔn mu kurom ha no benefit. panya yɛ yɛ yɛtu oil wɔ ha yɛtu oil yɛtu gold wɔ ha gold wɔ ha yɛwɔ diamond wɔ ha why not manganese aha na ofi. pɔdɛsɛl. Timber wɔ ha. Tudor, rɔba, biribiara YouTube. Yɛwɔ glue, yɛwɔ biribiara. Nta ba ho kyere biom. Ah, kɔma ba sere so. Hmm, ɛsɛ na si ɛsɛ. Mpɛfu ti na den. Ewi adere nyɛ dɛm na wɔde bɔ bra. Na da biara wɔn nkosi na wɔdi daa. Ibi da, ɛ, ayɛ dɛm a, ɛ, ayɛ dɛ rɔfo. Ame dɛ menka dɛ wɔre nsi Ghana, ba dɛ ebu a ame mɛkyi na motum ewu o, ba ekyi no wɔn na wɔbɛn wɔn na wɔbɛka dɛ Obi di hɔ a, pɛ na wɔakyerɛ mu, wɔyɛ no, menim obi tum wɔasi de, obi tum aba in the world in the Ghana, Ghana obi tum asɛe. Panya, ma me nkae w'asɛm bi, ɛkɔ um, Rwanda. Rwanda. War si hɔ, ma si sia no, ɛkɔhwɛ Rwanda, ɛbɛbɔ nsam, ɛda ama Paul Kagame, one president. Ɔyɛ, ɛsɛ, ɛsɛ wo nda blada, mɛda, yɛ ɔyɛ gade, ɛɛ, ɛɛ, ɛɛ, kɔmɛnsi ama, la belia, yɛ kɔ no skola yi, kɔma apasala yi. ya yɛ gɛrɛ sɛlɛ lon yɛ ɔsɛ abɛ kɔmɔ pasala ye makɔ labelia makɔ sɛlɛ lon ansa na mɛyɛ dɛmɛ kuro europe yɛ sɔ n valenciano makɔ tena valencia yɛ sɔ n valenciano te nkɔ ne yɛ tuo dara yɛ mu wɔ bɛ na adi yɛ awɔ europe but abɛde ma abɛ fie eh, europe de ano etu kwan a ɔhun ayɛ akɔntu etu kwan a ɛɛ ɛɛ dɛ ɛɛ ahɔ de akɔntu de ɛwɔ ba ɔyɛ wa fɛn dɛ ghana yɛ sɛ bɔnturo wei ana awo na ato agye no fine ba yɛ abɛ fie wɔn yɛ na abɛ fie mpo a sɛ etu kwan mpo na wɔn abɛ fie mpo anka europe a. anka wɔn no dɛm ne mpo na wɔtu kɔ na wɔn abɛn kɔ mpo wɔn mene baabi wɔn na wɔatena wɔn live collect ɛdan bi bi a hwɛ dɛn a ɛdɛn a hwɛ kyɛnse ɛdɛn a wɔyɛ dɛ kyɛnse dɛn ne deɛ ayɛ blan blan blan blan blan ɛdɛn a wɔyɛ anaa ɔbɛta ɛdɛm mpo na nsutaa na ogu wɔ apampam na ogu wɔ ti na ogu wɔ hwim na ade baade mpanyinfo no wɔn dwen yɛn ho. sɛ wɔyɛ nipa apa fa anka wosom so a tumi agye one trillion as of money wankasa yɛdi ɔno mpa yɛ back o ansa na wawo connection things na ne wankasa woadwuma a yɛyɛ na ada a wosɔ de yɛ de yɛ sika di nti ne mpa ɔhɔ no yɛ dɛm a ɛyɛ papa wɔndwene ayɛ ne kɔmmɔfo no ɛyɛ ho ɛkyɛ dɛ yɛ mbalafoɔ ba ee de de ee kaneba ee na wɔgye ban wɔde kɛɛ dene wɔakɔ ne awura so ɛkyɛ dɛ yɛ ɔnom yɛ ɔnom yɛ first of all first of all no wɔ sponsor anchors fo na opue anchors na youth no na adwene fi do wadwene nnua na wama yesu asɔr na wama na youth no na adwene fi do na bro nya aba na wayɛ bi kakra na youth no na adwene fi do mm-hmm. eh, because wɔn dɛ yɛ so stupid because ghana fo no yɛ adwene so a ekita small memin nti na awon dɛ Yɛn panyin bi kaa dɛm asɛm no ɔde si de wa nsɛm bi de ɔpɛ dɛ ɔkye yɛn adwene ba dɛ no ɔma yɛn yɛ dɛm Philistine no ba sisi a dɛm panyin no so no Nyankopɔn na adɔw ma no so yɛ come back nwa nti na ɔwɔ dɛ ɔno so no ɔhu dɛ no ɛɛ asɛm mbi bi ma kaa asɛm bi nti na ɔwɔ dɛ yɛn nso yɛ dɛ no no so ɔkyɛk no na ɔtum ɔde boa yɛn wɔ kwan bi do ama for in future no yɛtum dɛ ebi a na ebi wɔ no saa no mpo nni wɔ mpo na yɛakɛɛ no nwa bi kana o dɛm panyin a bɛka dɛm asɛm yi ɔbɛyɛ dɛ bɛyɛ dɛ mu na ɛde yɛ mfɔtom bi na ade base sia no no hmm ibi ayɛ dɛ abɔ nhwɛ ama ne kotoku hmm. eh, eh, tu solo kɔmeda no sɛ no sɛ bian wankote di da ɔnyɛ hmm, hmm. Polo dress kelo dress kelo sɛ yankopɔn dɔ wɔ yankopɔn dɔ kɔndɔ dress no kelo dress no kelo yankopɔn sɛ ɔndɔ wɔn dɔ de soto simple te kɛtɛ kase wɔn bla so de bɛ wɔn ifuo yɛn ho tu soro ne pɔda kwamen bankote ntumi didi ɛdidi daadaa ɛyɛ sin ɛdidi ɛdidi prako nti dɛ bi ala awo didi na ɔdɔ adwuma so wunua ho anada wo bɛbi ho ana wo nana ho ba ama ntwi na awo ba ɛna ɛna wo nua ne ma anada wo yɛn kofo yɛn ho na anyɛ.